Тивӗҫлӗ те кӑмӑла каякан ӗҫ тума ҫӑмӑл мар. Хевтесӗр пулсан пушшех те. Шупашкарти ӗҫпе тивӗҫтерекен центр ҫакна шута илсе сывлӑх енчен хавшак ҫынсене ӗҫ тупма пулӑшать. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центр Шупашкарти сывлӑх енчен хавшак вӗренекенсене вӑтам пӗлӳ паракан иккӗмӗш шкулпа тачӑ ҫыхӑнса ӗҫлет. Сӑмахран, ачасен професси пӗлӗвне ӳстерес тӗллевпе Чӑваш Ен тӗп хулинчи предприятисене экскурси йӗркелеҫҫӗ. Ку вӑл тӗрлӗ профессие вырӑна ҫитсе курма, пулас ӗҫе тӗплӗнрех суйлама май парать. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центрӑн ӗҫченӗсем ӗҫ рынокӗпе паллаштараҫҫӗ, паянхи кун мӗнле професси ҫителӗксӗррине тата ҫӗнӗ ӗҫ вырӑнӗсем пирки каласа параҫҫӗ. Хальхинче шкул ачисем яхтинг пӗрлешӗве ҫитсе курчӗҫ. Кунта вун икӗ хевтесӗр ҫын ӗҫлет. Вӗсенчен улттӑшӗ Сусӑр ҫынсем валли хатӗрленӗ ӗҫ вырӑнӗсене вырнаҫнӑ. Тепӗр улттӑшне предприяти илнӗ. Эпир инвалидсенче нихҫан та отказаться тума ан илер. Вӗсем ӗҫлеҫҫӗ пир на, на общее разнование пурте ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем ӗҫлеҫҫӗ пурте это лайӑх, ӑнлантаратпӑр. Питӗ ӑнланмалла этот инвалидсем. Пӗри те иккӗленсе тӑмаҫҫӗ. Мӗн каланипе ҫивиттесе туса пыраҫҫӗ. Аса илтерер, Чӑваш Енре икӗпин те вун пӗрмӗш ҫулта республикӑри предприятисенче сусӑр ҫынсем валли ӗҫ вырӑнӗсем хатӗрлемелли пирки саккун йышӑннӑ. Паянхи куна сывлӑх енчен хавшак ҫынсене ӗҫе вырнаҫма пулӑшмалли йӗрке лайӑхланса пырать. Пулӑшу медицина тӗрӗслевӗ тухнӑ тапхӑртах пуҫланать. Малашне ӗҫ шыранӑ чухне инвалидсене ӗҫпе тивӗҫтерекен центр ӗҫченӗсем пулӑшса пырӗҫ. Ку вӑл ҫӗнӗ профессисем алла илнӗ чухне ятарлӑ пулӑшу тивӗҫтернипе ҫыхӑннӑ. Сӑмахран, ӗҫе каймалли ҫул ҫинче чӑрмавсене тупса палӑртасси, наставника явӑҫтарасси тӗрлӗ енлӗ пулӑшу кӳреҫҫӗ. Палӑртса хӑвармалла, инвалидсене ӗҫпе тивӗҫтерекен организацисене наставнике тӳлекен шалу укҫине патшалӑх саплаштарса парать. Ҫакна тума ҫамрӑк ӳсӗмри инвалидсене профессиллӗ пӗлӳ илнӗ чухне пулӑшса пырасси тата кайран ӗҫе вырнаҫтарасси программа пулӑшмалла. Хевтесӗр ҫынсем услам ӗҫне пуҫарса ярас кӑмӑллӑ пулсан центр вӗсене ҫӗр тӑхӑрвунӑ пин тенкӗ яхӑн укҫа парса пулӑшма пултарать. Пулас усламҫӑна саккун енчен те, кирлӗ хутсем хатӗрлеме те пулӑшӗҫ. Ӗҫпе тивӗҫтерген центр патшалӑх пулӑшӑвӗсемпе усӑ курма пулнине пӗлтерсех тӑрать. Унсӑр пуҫне центрта профессиллӗ тата социаллӑ реабилитаци е ятарлӑ программӑсемпе абилитаци пулӑшӑвӗсем илме пулать. Сусӑр ҫынсем валли ӗҫ вырӑнӗсем «Работа в России» порталта ҫӗнелсех тӑраҫҫӗ.